ס'האלט מען דארף פאיע א' עמוד א' און מה הבעיה בערך אינמיטן פון די עמוד און מה הבעיה לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכריהו עליו השלום למען די חודש'ליכע ספאנסארס רבי שלמה טויבער לכבוד התורה ולומדיה רבי לוזי מיילעך זילבער לעילוי נשמת זיין שוויגער מרת שיינא בת רבי צבי כבוד די זוהן'ס בר מצוה. סאו אונז האבן געלערנט אין די משנה א מחלוקת פון רבי אליעזר און די חכמים, וויאזוי פירט מען זיך, וואס דארף מען טון ווען ס'מישט זיך אויס די בלוט וואס מ'דארף לייגן אונטן מיט בלוט וואס באלאנגט פון אויבן. נאר די יסוד המחלוקת איז געווען טאמער מען זאגט די יסוד פון ראיין. רב לעזער האלט איווען דאו ער געלייגט די פלאץ נישט אויפן ריכטיגן מקום, קוק איך עס אן כאילו ס'וואלט געווען וואסער און ממילא אקעי נישט געפערליך איך לייג פייער וואוד אויפן פייער, וואסער אויפן מזבח נישט געפערליך. די חכמים האלטן מען קען נישט מיקל זיין, ממילא קענסטו נישט לייגן די בלוט טאמער ס'נישט אויף ריכטיגן פלאץ, גיס עס אויס אין די סוער און די עמי ען וויל קאלער איט דעי. ומה אביי? לא שנים, זיי האבן נישט געלערנט אין די משנה אז די חכם רבי אליעזר קיט דינגן זיך אריין, און די חכמים האלטן מען דארף אויסגיסן די וואסער דארטן, די בלוט דארטן וואס האט זיך אויסגעמישט אראפ צו די עמי אלא נאר תחילת חטאת ועולה, דאס הייסט ס'האט זיך אויסגעמישט בלוט פאר מ'האט שוין געלייגט די בלוט אויף די מזבח, האסט א תחילת חטאת מיינט מ'האלט נאך פאר די שפריצן די בלוט, מיט תחילת עולה, מיט א דעיקא איז די ווארט תחילת חטאת, ביי די פאל האבן די חכמים גע'פסל'ט די בלוט היות מען טאר נישט לייגן דם עולה למעלה לצורך צו כשר'ן א חטאת. אבער, אבל, טאמער האט מען געלייגט די דם החטאת, מען האט שוין געטוהן די פראסעס, די חלק פון די חטאת האט מען געלייגט אויפן פלאץ ווי ס'באלאנגט, און נאכדעם האט זיך עס אויסגעמישט, דאס הייסט סוף חטאת, אונז גייען עס אנרופן שיעורי הדם, דאס איז סוף חטאת, און וואס האט זיך עס אויסגעמישט? ועולה, די אנהייב פון א עולה, דאמאלס איז נישט קיין מחלוקת, נאר לדברי הק' לויט יעדע איינער וועט מען עס לייגן אויף די וואנט פון די מזבח, און ווען מען לייגט עס אויף די וואנט פון די מזבח איז עס גוט גענוג פאר די עולה, און אויך גענוג פאר די שיעורי אדום אז ס'זאל אראפרינען דארט און אריינגיין אין די עמוד. פארוואס? ווייל מקום עולה איז אויך ראי' מקום שיריים, די בלוט רינט אראפ פון די וואנט און ס'גייט אריין אין די עמוד, דאס הייסט נישט קיין שינוי מקום פאר שפיכת שיריים מיט סגור און אויף סוף די זייט איז עס גוט גענוג. דער בלויער האר פון די מזבח למטה מחוט הסוכה וואס דארט לייגט מען די דם העולה איז כשר אויך פאר די שפריצן די שיעורי הדם, און ממילא קען די כהן לייגן די בלוט דארט און שפריצן די בלוט דארט וואס האט זיך אויסגעמישט אויף די וואנט פון די מזבח, פון דארט גייט עס גיין צו די יסוד כדי דו האסט עס מקיים געווען, סיי שפריצן די דם העולה און סיי לייגן די שיעורי דם החטאת, יור גוד. אמר ליה רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, הכה אמר רב יהודה, אזוי האט רב יהודה געזאגט, ער דינגט זיך מיט די שיטה, ער האלט אז שיריים צריכין איצטבר, די שיריים פון די חטאת דארף מען לייגן אויף א שעלף, אין אדער ווארדס, אן די פלעט זאך, נישט אויף די וואנט, נישט שפריצן עס אויף די וואנט און ס'זאל אזוי אראפרינען, נאר מען דארף עס לייגן אויף די פלאכע זאך, און ממילא אויב האט זיך אויסגעמישט די שיריי דם החטאת מיט פרישע דם עולל האלטן די חכמים מען דארף עס אראפגיסן צו די עמוד ווייל ס'איז צוויי אנדערע לאקעישאנס, לויט די חכמים קענסט נישט קאמפעירן א זאך וואס דארף זיין האריזאנטעל צו א זאך וואס דארף זיין ווערטיקעל ס'איז אינגאנצן צוויי אנדערע זאכן האסטו נישט יוצא געווען וכן אמר ריש לקיש אז לא שני ס'איז נישט געלערנט געווארן די הלכה אלא נאר כש ווען תחילת חטאת ועולה ווען מ'האלט פארן שפריצן אבער סוף חטאת ועולה טאמער מ'האלט שוין נאכדעם וואס מ'האט שוין געשפריצט די בלוט אויפן מזבח מ'רעדט וועגן די שיעורי דם החטאת און די בלוט פון די עולה דברי הק' גייט יעדער מודה זיין אז מקום עולה מקום שריים לייגסט עס אויף די וואנט און ס'רינט אזוי אראפ. אויף דעם קומט אָן רבי יוחנן ווי טיימער רבי אלעזר, נישט אזוי ווי ריש לקיש, נאר אפילו ביי די ערפל הדיינים מחלוקת סיי רבי אלעזר צווישן רבי אלעזר און די חכמים טאר מען לייגט די בלוט אויף די וואנט פון די מזבח אדער נישט, קומט אויס ס'איז דא צוויי טיעמס לאמיר עס אנרופן, צוויי גרופס פון שיטות, איין זייט איז אביי און ריש לקיש זיי האלטן אז זריקת העולה איז די זעלבע פלאץ אויפן וואנט קענסטו יוצא זיין און ס'איז גוט גענוג פאר די שיעורי החתס עס וועל, רבי יוסף, רבי יוחנן און קען זיין רבי אלעזר אויך האלטן מען קען נישט קאמפעירן די וואנט צו די יסוד ס'איז צוויי אנדערע פלעצער. מען רעדט וועגן ווערטיקאל און האריזאנטל, צו די איז דא א פעימאס מחלוקת צווישן רשי און די רבני תם ווי אזוי מען דארף לייגן א מזוזה. לויט רשי דארף עס זיין סטרעיט אינגאנצן, לויט די רבני תם דארף עס זיין פלעט אינגאנצן, מימין לשמאל, א סטרעיט ליין אין די ברייט. דער מחבר פסק'נט אזוי ווי רשי, עס דארף זיין מעומד. רבי דוד שמיעל האט געקויפט זיין דירה פון א ספרדישע איד, מען קען עס זען אויפן טיר ווי זיי האבן געהאלטן, זיי פאסן דאך אזוי ווי די בית יוסף, איז ממילא זעט מען די מארקס פון די מזוזה, עס איז געווען אינגאנצן גלייך, אבער דער רמ א זאגט מען זאל מאכן א פשרה לייג עס שיף און אזוי ביסטו יוצא ביי די שיטות דורך א פשרה. אבער די באבוב רב ר' נפתלי האט געפרעגט א קשיא, פונקט דא ביי די מחלוקת מאכט מען א פשרה? פון אלע זאכן ס'איז דא אזויפיל מחלוקת צווישן מחבר און די רמב ם ביי די זאך גייען אונז אלע און יעדער פירט זיך אזוי, וואס איז פשט? האט ער געזאגט כדרכו בקודש אזוי בדרך פשטות און בדרך צחות אז מ'קומט אונז דא לערנען, דו קומסט אריין אינדערהיים, פאר דו גייסט אריינגיין אינדערהיים לייג די האנט אויף די מיזעלס און געדענק, מען דארף מאכן פשרות, דאונט סטענד יור פוט סאו הארד טו מאטש אן יור אפיניען, דו קענסט מוותר זיין, אזוי איז דרכו של תורה, מען הערט אויס א צווייטע צד, מען מאכט א פשרה, יו ווארק טינגס אוט. ס'ידוע אז בשעת די לוויה פון די רעבעצן פון ר' שלמה זלמן אוירבאך איז ער צוגעגאנגען צו די מיטה און ער האט געזאגט אז נוהג שבעולם איז אז מען בעט זיך איבער מחילה פאר מען געזעגנט זיך אין אזא מצב, אבער איך האב דיך נישט אויף וואס צו בעטן מחילה, דער אייבערשטער ווייסט איך האב קיינמאל נישט פוגע געווען אין דיר. א שטארקייט צו קענען זאגן אזא מימרא. רבי שלמה זלמן נישט האט נישט סתם גענוצט קיין ווערטער, ער האט קיינמאל נישט פגע געווען. אפאר חדשים שפעטער איז איינער פון די נאנטע תלמידים האט חתונה געהאט. עס איז אדורך אפאר טעג צו אפאר וואכן צוויי, פרעגט אים דער רבי רבי שלמה זלמן דעם אינגערמאן, וויאזוי גייט עס מיט שלום בית? זאגט ער ברוך השם פיין. פרעגט ער איז שוין געווען עפעס ויכוחים? זאגט ער נא, גארנישט. זאגט ער קיין גארנישט קיין ויכוחים? זאגט ער ניין, במשך כל הזמן נישט געווען קיין שום ויכוח. זאגט רבי שלמה זלמן ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך, נארמאלע מענטשן האבן חילוקי דעות, ס'איז דא ויכוחים. עס קען נישט זיין מענטשן זאלן וואוינען אין איין הויז צוויי מענטשן זאלן נישט האבן קיין וויכוחים, איך פארשטיי נישט, איך האב דאך געהערט ווי די רבי זאגט ביי די לוויה, איך האב קיינמאל נישט מגיב געווען, דו האסט געזאגט אז קיינמאל נישט מגיב געווען, וואס איז די טענה צו מיר אז איך האב מיך נאכנישט געקריגט? האט רבי שלמה זלמן געזאגט, וואס מיינסטו? עס איז קיינמאל נישט געווען קיין וויכוחים, צוויי מענטשן זענען מיט צוויי דעות, עס איז נישט מעגליך ס'זאל נישט זיין קיין וויכוחים, וואס איך האב געמיינט צו זאגן, אונז האט מען קיינמאל נישט געהאט קיין מלחמות, מ'האט זיך קיינמאל נישט פארשעמט, מ'האט קיינמאל נישט געטשעפעט, מ'האט געהאט א וויכוח האט מען זיך אוועקגעזעצט, ווי ווארק טינגס אוט, אזוי ווי ס'דארף צו זיין, אזוי ווי צוויי מעטשור עדאלטס פירן זיך אויס, פירן זיך אויף וויאזוי ס'דארף צו זיין, דאס איז נישט קיין פראבלעם, אבער ס'זאל נישט זיין קיין וויכוחים, דאס איז נישט קיין נארמאלע זאך, יומען ביאינגס האבן אנדערע אפיניענס. וואס רב הונא בר יהודה האט רב הונא בר יהודה געפרעגט א קשיא פון א ברייתא, שטייט לגבי די בכור פון א בהמה, קודש היים איז משמע, זיי בלייבן מיט זייער קדושה אזוי ווי ס'איז, זיי פארלירן נישט דעם נאמען פון קדושה. לערן איך ארויס, שנתערב בדם קדש מאחרים, אויב די דם בכור האט זיך אויסגעמישט מיט אנדערע הייליגע בלוט, יקרה ווי קען מען עס נאך אלץ מקריב זיין ווייל ס'האט נאך אלץ די שם קדושה, איז סטיל קאנסידערט קדוש בקדושת הבכור. מאי לאו, לכאורה וויל די ברייתא רעדט זיך ביי א פאל ווען ס'האט זיך אויסגעמישט די בלוט פון סוף עולה וויטש מיענס שיורי הדם וואס מ'דארף שפריצן ביי די יסוד, מיט וואס האט זיך עס אויסגעמישט? די בכור מיט א בכור איינס צום צווייטן, נישט מיין מנין, דו זעסט פון דא אז מקום עולה איז מקום שיריים, אז מ'לייגט עס אויפן זעלבן פלאץ איז נישט קיין פראבלעם, מ'לייגט עס אויפן וואנט, ס'רינט אזוי אריין און אזוי ביסטו יוצא ביידע שיטות. גברא לוי, מ'רעדט נישט דא וועגן סוף עולה, מ'רעדט נישט דא וועגן סוף בכור, נאר מ'רעדט וועגן לוי, תחילת עולה איז בכור איינס מיטן צווייטן, אין אדער ווארדס ביידע קרבנות האט מען געלייגט באלאנגען אויף די לאוער לעוועל פון די מזבח, און מאי קא משמע לן אויב ביידע זענען אויפן ריכטיגע פלאץ וואס איז די חידוש? די איין עולין מבטלין זה הזה, די חידוש איז אז צוויי זאכן וואס גייען ארויף אויפן מזבח איווען דאו זיי די סעים לעוועל אבער נישט אז איינס קלאפט ארויס די צווייטע, ווייל ווען נישט די פסוק וואלט איך געזאגט whoever is the rav should void out the other one. ער איז רוב, בטל ורוב, ניין, אז היות ביידע זענען הייליג בלייבט ביידע, אזוי ווי אונז האבן מסביר געווען פון די רן און נדרים נעכטן, בטל איז א יוצא פועל פון א התנגדות, פון א מחלוקת, פון צוויי אנדערע וועגן, מין במינו, ווען ביידע זענען די זעלבע מצב איז נישטא קיין מלחמה איז נישט שייך קיין בטל, אבער מין במינו ווען איינער פון זיי איז העטה און איינער פון זיי איז איסור איוון דאס איז פון די זעלבע סארט בלוט איז זייער שייך אז ס'זאל זיין א איינס זאל מבטל זיין די צווייטע איוון דאו ס'נישטא קיין מחלוקת צווישן זיי אין גשמיות ביידע זענען פון די זעלבע מין, אבער היות ס'איז דא א מחלוקת אין רוחניות, איינס איז העכער און איינס איז זיסער, איז נישטא קיין גרעסערע מחלוקת פון דעם, איז קאנסידערט די פול פלעדזש מחלוקת. אבער אויב ביידע זענען דם, און ביידע זענען כשר, איווען דאו זיי זענען פון צוויי אנדערע סעפערעט סארט קרבנות, סוף כל סוף איז נישטא קיין התנגדות, ממילא איז נישט שייך קיין דין ביטול. און אויף דעם קומט די תורה צו זאגן כי קודש הם, קענסט נאך אלץ שפריצן, איווען דאו ס'איז צוויי אנדערע מינים, קענסט עס נאך אלץ שפריצן. פרעגט די גמרא, האי די הלכה אז איין עולם מבטל זה הזה, אז צוויי כשר'ע כוונות דאונט וואויד אוט איטש אדער, האב איך שוין ארויסגענומען פון א צווייטע פלאץ, עס שטייט אין פסוק מ ולקח מדם העפר און מדם השעיר נפקד, די פסוק רעדט דארט אין די ענין פון די חטאות הפנימיות פון יום כיפור, מען לייגט די בלוט אין קודש קדשים, מען לייגט די בלוט אין די היכל, איז נאכדעם וואס מען האט געשפריצט די בלוט פון די דם העפר און די דם השעיר אין קודש קדשים און אגענצט די ברכות, האט דער כהן גדול אויסגעמישט די צוויי בלוטן צו לייגן צוזאמען אויף דער קרנות מזבח הזהב, ווייל איווען דאו ס'איז זיכער די דם הפר האט סאך מער בלוט ווי די דם האסור, איף יו טינק אבאוט איט, כ'האב געטשעקט א פר האט בערך זעקס מאל אזויפיל בלוט ווי א יומען ביאינג, זעקס מאל, ס'קומט אויס בערך צווישן פינף און זעקס גאלאנס, אימעדזשין א א נישט אלץ איז די דם א די דם א טעם צו סטארט נישט אלץ די דם א נפש חלק דם א טעם צו ספארט אימעדזשין א פייוו גאלאן וואטער באטעל ועוד איז די בלוט ווערסעס א ציגעלע א סוער איז דארטן ווער ווער וואס קען שוין זיין די וויפיל בלוט קען שוין זיין מ'איז נאר מען ווייניגער ווי א מענטש סאו מיט דעם אלעם האטס נישט פארלוירן נאר די תורה רופט עס אן דם א סוער אויכעט איווען דאו איז א פרעקשען פון די דם א פאר לערן איך ארויס אז אויל און כשר'ע מזבח זענען נישט בטל איינער מיטן צווייטן ברוב סא לכאורה ער נוצט ער לערנט שוין ארויס פון א צווייטע פסוק זאגט די גמרא תנאי סא מחלוקת פון תנאים עיקר די נפק ל מה יוחס דו ווילסט לערנען עס ארויס פון די פסוק פון קדשים וואס שטייט ביי בכור ועיקר די נפק ל מה יוחס דו ווילסט לערנען עס ארויס פון די דם הפר און דם הסוהר פון יום כיפור. קען די גמרא פרעגן נאך א קשיא אויף די שיטה וואס האלט מען קען נישט שפריצן די שיריים אויף די קיר המזבח עס האט דאך געהאט צוויי טומס קען מען אדער קען מען נישט אויף די מהלך גייט די גמרא פרעגן א קשיא מוסף רבה זיך לערנען א ברייתא, עס שטייט אין די תורה לגבי די קרבן עולה, והקריבו והקריבי בני אהרן הכהנים את הדם וזרקי את הדם, לכאורה פ א עמוד ב, איז מה תלמוד לומר דם דם, פארוואס דארף שטיין צוויי מאל די ווארט דם אין איין פסוק, שטייט אין פסוק לכאורה ביידע פון זיי זענען עקשעלי איבריג, ווייל וואס דען, מען רעדט דאך וועגן בעת מען שעכט א קרבן, סאו וואלט געדארפט שטיין והקריבי בני אהרן וזרקי על המזבח, מען רעדט נישט פון ארענדזש דזשוס, מען האט געשאכטן א בהמה, אוודאי רעדט מען וועגן בלוט. סאו איינס לערן איך ארויס אז אויב ס'האט זיך אויסגעמישט דיין עולה מיט א צווייטע עולה, אדער ביי דיין תמירה, אדער ביי דיין בהמות חולין גיי איך שפריצן די בלוט אויף די מזבח, די דאם לערנט אונז אז איווען דאו ס'האט זיך אויסגעמישט אין אנדערע בלוט, האט ער נאכאלץ זיין נאמען, ער הייסט נאכאלץ די סערטיפייד בלוט וואס מ'קען שפריצן און ער ווערט נישט בטל. די צווייטע דאם גיי איך נוצן שיכול איך וואלט געקענט מיינען עילי איך ווייס נאר ווען ס'שטייט נאר איין איבריגע דאם וואלט איך געמיינט עילא עילי די וואס מען האט דא דערמאנט אז אויב עס האט זיך אויסגעמישט זייער בלוט מיט א אנדערע עולה ש אף מי חיים תקרב אז אפילו אויב די בהמות האבן זיך אויסגעמישט לעבעדיגייט תקרב זאל מען עס מקריב זיין, ביי די פאל ווען עס האט זיך אויסגעמישט א עולה מיט א צווייטע עולה אדער בתמירת עולה איז מען מקריב און מען נעמט זיך אויס הואעווער די אונער איז זאל עס זיין א גוטע עולה פאר יענער וואס איז געווען. אזוי ווי אונז האבן געזען אין א משנה דף עיין א' עמוד ב'. אבער מנין, וויאזוי ווייסטו לרבות תודה איז שלמים, עס האט זיך אויסגעמישט די בלוט פון א עולה, און תודה איז שלמים, עס האט זיך אויסגעמישט מיט דם עולה, אז מען גייט עס זיך אלץ מקריב זיין? זאגט די גמרא מרבה אני איך בין מרבה תודה איז שלמים פון די איבריגע דם, שבועין בנדרי נדבי כמוסד, they have something in common, זיי אר אזוי ווי איין מין, ביידע קען מען ברענגען בנדבי. און מנהל רב'ס עשה אשם אז מ'קען אפילו עס האט זיך אויסגעמישט מיט דיין אשם גייט מען עס אויך מקריב זיין, מרבין לי עשה אשם פון די צווייטע נאמ ש טוען מתן ארבה כמותו, אזוי ווי די עולה דארף האבן שתיים שאין ארבה אזוי אויך די אשם ממילא עגעין דעי העוו סאמטינג אין קאמען. מכרי מעשרה פסח וואס קומט נישט בין נדר און נדבה, און אויך עטס דארפן נישט האבן קיין מתן ארבה, מנין וויאזוי ווייסטו אז אויב עס האט זיך אויסגעמישט די בלוט מיט די עולה גייסט נאכאלץ מקריב זיין? תלמוד לומר, דם, דם, צוויי מאל, מרבה צו זיין אויך דיע קרבנות, אויב האט זיך אויסגעמישט די בלוט מיט די דם עולה, איווען אויב מען לייגט די בלוט זענען בכלל נישט סימילער, גייט מען עס נאך אלץ שפריצן. נאר פירט אויס די גמרא די קשיא, מאי לאו, מיינסטו דען נישט אז די ברייתא רעדט זיך סוף עולה, נאכדעם וואס מען האט שוין געשפריצט די בלוט, און מען רעדט וועגן די שיעורי הדם איבער חור, פאי א' עמוד ב', איז שמע מינה, און עס זעהן מיר פון דא אז מקום עולה און מקום שיריים, אז זיי גייען ביידע אויפן זעלבן פלאץ, לכאורה האסטו א ראיה צו די מהלך, ס'גמרא לא, די ברייתא רעדט זיך נישט ביי א פאל פון, די ברייתא רעדט זיך ביי א פאל וואס איז געווען תכלת עולה איז בכור, איי דאמאלס וואס איז די חידוש, ומאי הכי משמע לן, די איין עולין מבטלין זה את זה, צוויי קוואליפייד קרבנות דאונט וועיר אוט, איווען דאו איינס איז מער ווי די צווייטע, קענסט נאך אלץ שפריצן ביידע בלוט. פרעגט די גמרא די הלכה לערנט מען שוין ארויס מען וויל לקח מדם הפר' מדם מסור נפקא, לכאורה האסטו א צווייטע פסק פארוואס דארפסטו האבן די לימוד אויף דעם, תנאי ס'א מחלוקת פון תנאים עיקר די נפקא ליה מאי הכי, ס'דא וואס לערנט עס ארויס פון די איבריגע דם, ועיקר די נפקא ליה מאי הכי, ס'דא וואס לערנט עס ארויס פון די פר וסור פון יום כיפור, וואס די תורה רופט עס נאך אלץ אן צוויי אנדערע סארט בלוטן. קומט אויס עס האבן דריי מלמידים פון ווי איך לערן ארויס אז צוויי קרבנות כשרים וואס האבן זיך אויסגעמישט די בלוט ס'ווערט נישט בטל, די ערשטע ווערט פון קודש היים ס'בלייבט קודש, נאמבער טו ולקח מדם הפרא מדם השעיר פון די צווייטע פון די צוויי דם'ס פון די פון אז מ'רירט עס נאך אלץ אן דם השעיר איווען דאו ס'איז סאך מער דם הפרא, די דריטע וועג איז פון דם דם און די גמרא גייט יעצט זוכן יעדע איינס האט א חסרון פארוואס איין תנא האט נישט געוואלט לערנען אזוי ווי די חבר, פארוואס איז אים נישט געוואלט, וואס דארף מען האבן דריי וועגן, וואס איז נישט גוט פון די אלע וועגן, זאגט די גמרא עס האבן דא געהאט דריי וועגן, זאגט די גמרא והנה תנא די די תנאים פון וואס עס האבן געהאט אן די סוגיא, מבלקח מדם הפר און מדם מסור לא ילפו, האבן נישט געוואלט ארויס לערנען פון דם הפר און דם מסור, ווייל כסברא זיי האלטן אין מערבין לקרנות, ס'איז דא מחלוקת דארט אין די גמרא מסכת יומא, א מחלוקת תנאים, די פסוק זאגט דארט ולקח מדם העפר ומדם העשוי ונתן על כנוס המזבח סביב, לויט איין דעה מיינט די פסוק צו זאגן די קרחן זאל נעמען מדם העפר און העשוי ווען זיי זענען שוין אויסגעמישט צוזאמען, נאכדעם וואס מען האט געשפריצט די בלוט אגענס די פירות און אגענס די קודש קדשים, האט מען גענומען פון ביידע און געלייגט די בלוט צוזאמען אויסגעמישטערהייט אויף די מזבח. סאו לויט די שיטה איז טאקע דא א ראיה פון די פסוק אז אדם עשוי וואס איז ווייניגער ווערט נישט בטל און אדם הפאר וואס איז סאך מער, אבער לויט די צווייטע דעה וואס האלט אז מען לייגט פון די אדם הפאר סעפערעטלי פון אדם עשוי סעפערעטלי ווייל אין מערבין לקרנות, לויט די דעה קענסטו נישט האבן קיין ראיה אז איין עולם מבטל און זיי אזוי, ווייל האסט נישטא קיין תערובות פון בלוט, ס'איז א סעפערעט בלוט, איז אויב אזוי גייסטו דארפן האבן א צווייטע מקור. און אזוי אויך קען מען נישט קען מען פארשטיין די צוויי תנאים וואס ווילן נישט לערנען פון דאם דאם ווייל לא יעלב דאם דאם לא משמע לי ס'געפעלט זיי נישט דער לימוד איט דאזענט סאונד לייקס א איבריגע לשון גענוג אז עס קענען מאכן א ספעשל לימוד אבער אילני קודש עיין מאי טעמא לא יעלפא דאס איז לכאורה א גוטע לימוד קודש עיין צו בלייבן מיט די קדושה פארוואס זאלן די אנדערע תנאים נישט מער האלטן די אנדערע שיטות נישט האלטן אזוי ווי אים איז די גמרא כסברא זיי האלטן קודש עיין היים קרעיוון די בכורות אליינס ביסטו מקריב ואין תמירותא אין קרייווע, די תמירה ווען איינער האט א הייליגע בהמה און ער זאגט אז דאס זאל זיין הייליג א צווייטע בהמה זאל איבערנעמען די קדושה, איט דאזענט ווארק, סאו איווען אויב אלע אנדערע קרבנות טאר מען עס נישט טון איטס איליגעל טו דו, אויב האסטו עובר געווען און געמאכט תמירה איז די קרבן כשר און די פאס און מען וואלט עס מקריב געווען, זאגט אונז די פסוק אז דא איז א יוצא מן הכלל, די בכור איז סעפרעט און די תמירה גייט מען נישט מקריב זיין, איווען אויב סתם אזוי תמירה איז מען יא מקריב, די ביי בכור גייט מען נישט מקריב זיין די תמירה. ואידך, די שיטה וואס לערנט ארויס, די טענה וואס לערנט ארויס פון קודש עין, די הלכה אז אין עולם מבטלין זה את זה, נפק ל ער לערנט ארויס די דין פון תמירת בכור גייט מען נישט מקריב זיין, פון א אנדערע פסוק, די פסוק זאגט מעכת בכור אם שור אם שעיר לה' היא, די היא איז ממעט, היא קרוב, די בכור אליינס, די ארידזשינעל בכור דארף מען מקריב זיין, ואין תמירתו קריבה, א צווייטע קען מען נישט מקריב זיין, אפילו די עקסטשעינדזש לייגסט ארויף די קדושה אויף א צווייטע, נאטינג איז גאנא העפן. יעצט, די גמרא גייט שוין היינט ברענגען נאך א ראיה אז מ'קען שפריצן די שיעורי היי אדם אויף די וואנט פון די מזבח, עקסקיוז מי, תשמ א, א ראיה פון א ברייתא, אונז האבן שוין געהאט צוגעברענגט אויף פ י עמוד ב', נאסן למעלה, ער האט גענומען, לייגט די בלוט וואס האט זיך אויסגעמישט און עטס לייגט אן די אפער לעוועל, ולא נמלך, ער האט נישט געפרעגט די רבנים אויב ער טוט ריכטיג אדער נישט, ס'איז געשטאנען אין די משנה, אין די ברייתא, איילי ואיילי, די חכמים רבי אליעזר זענען ביידע מודים שיהח סערווירטן למטה, האסט געלייגט אויבן, יעצט לייג עס אונטן, און איילי ואיילי אוילן לוי' ביסט יוצא די בלוט פון ביידער קרבנות ביידע זענען כשר. מאי לאו, לכאורה איז משמע די ברייתא רעדט זיך די ערב חטאת ועולה, ס'האט זיך דא אויסגעמישט די בלוט פון א חטאת מיט א עולה, וכיוון די יאור ולילה מעלה, לאמיר טראכטן, ער האט שוין געלייגט די בלוט פון אויבן, הווה לישריים איז יעצט די בלוט איבריגע בלוט, די עקסטרע בלוט ווייל מען האט שוין געשפריצט פון אויבן סאו די עקסטרעס איז גייט מען יעצט לייגן אויף די לאוער לעוועל, ווי קטני איידי ואיילי מודים שיאחזו ויתן למטה אז מען גייט עס לייגן אונטן, און אפילו די חכמים וואס האלטן נישט די סברה רואים כאילו ס'איז וואסער זענען מודה אז מען לייגט די בלוט וואס איז אויסגעמישט אויף די לאוער לעוועל און מיט דעם האסטו יוצא געווען ביידע קרבנות, די שיעורי הדם האסטו געלייגט אויף די לאוער לעוועל דארט באלאנגט עס, און די שפריצן די בלוט פון די עולה באלאנגט אויך אונטן, אויב אזוי יא פיין. איש מאמין און דו זעסט פון דעם אז מקום עולה איז מקום שריים, די וואנט איז גאר ענאף האסטו יוצא געווען מיט דעם. דאס איז ממארס און נישט קיין ראיה פארוואס, ווייל כ ה השר רבי יצחק בר יוסף, רבי יצחק בר יוסף איז געקומען קיין בבל, אמ מ האט ער געזאגט אז אמרו במערבה דארט אין ארץ ישראל האט מען געזאגט, הכי במאי עסקן און ווייסטו וויאזוי די ברייתא רעדט זיך, כאילו די ערב חטאת החיצוני בשיריים, ס'האט זיך אויסגעמישט די בלוט פון א חטאת חיצוני מיט שיריים, פון א חטאת פנימי, פון א חטאת וואס מ'האט גע'שחט'ן אינעווייניג. ביי די פאל, נאכדעם וואס די כהן האט געלייגט די תערובות פון אויבן, איז אלע בלוט יעצט שיריים, פארדעם זאל מען עס לייגן אונטן, אזוי ווי די דין פון שיעורי הדם אין די לאוער לעוועל. אז מ'רעדט וועגן שיריים, איז די וואך נפטר געווארן רבי יעקב סופר, די זון פון די אלטע ערלוי'ער רב, ער איז דער צווייטער זון געווען, דער ערשטער זון האט געוואוינט אין לאנדאן, ער איז געווארן רבי, דער צווייטער זון איז געווען רב פון בית מדרש אלע יארן און איז לעבן ירושלים אין קאטערמאן, א א חסיד, א פרוש, א דערהויבענער איד, א אויסגעדארטער איד, זעט אויס ער האט נישט געגעסן צופיל טשולענט דאנערשטאג נאכט, אבער באמת א אויסגעארבעט איד, א אויסגעדארט ממש ווי ביי הויט און ביין. איינער פון די יונגעלייט וואס גייען צו רבי דוד שמואל'ס שיעור איז א ערלוי'ער תלמיד, האט ער דערציילט אז דער אלטער ערלוי'ער רב האט אים אליינס געזאגט, ער האט געזאגט פאר דעם יונגערמאן, ער האט געזאגט זעסט דער זון, יארן צוריק האבן אונז געוואוינט, די בעלזער רב האט געוואוינט, דער רבי אהרן בעלזער האט געוואוינט אין קאטערמאן, פאר ירושלים האט ער געוואוינט אין קאטערמאן, און סאו אלא און בעלז איז געווען נישט ווייט איינס פון צווייטן, ווייל דער בעלזער רב רבי אהרן האט כמעט נישט געגעסן, ער איז געווען אויסגעדארט ביאנד אויסגעדארט, איך מיין הויט און ביין איז א משל, און אפילו וואס ער האט יא געגעסן פלעגט ער אויסשפייען, א גרויסע חלק פון די עסן ער האט נישט געקענט גוט שלינגען, פלעגט עס אויסשפייען אויף די פלאר, פלעגט זיך כסדר בייגן צו די זייט און פלעגט אויסשפייען. האט איר טאטע דערציילט אז דער ר' יעקב פלעגט זיצן אונטערן טיש אלס אכט יעריג קינד און געגעסן די שריים. האט איר געזאגט ער גלייבט אז היינו די אהנע ליה ר' אהרן בעלזער קדוש השם א מלאך אלקים אוט אוו דיס ווארלד. זאגט ער דאס האט אים געברענגט צו די מדריגה דערהויבן אויף אזא גרויסע מדריגה פון קדושה רעדט פון שרייבן איז כדאי אריינצולייגן. אמר לי אביי, די ווייל געזאגט רבי יצחק בר יוסף, וניי ממאי זאל מיין רבי זאגן, כגון די הערב למשל ס'האט זיך אויסגעמישט די חטאת חיצונה בשיריים מיט די איבריגע חטאת חיצונה פון א צווייטע קרבן, און דעמאלס אויב די כהן האט געלייגט פון די תערובות למעלה ווערט די גאנצע בלוט שיריים און פארדעם דארף מען עס לייגן אויף די לאוער לעוועל, ביידע קרבנות זענען גלייך, די שיריים דארף מען זיכער לייגן אויף די לאוער לעוועל אויף די זייט. און וואס איז בעסער פון דעם, ווייל ס'דא תנאים וואס האלטן אז די שרוי הדם פון א חטאת פנימי גייט מען נישט שפריצן אויף די זייט פון די יסוד אזוי ווי א חטאת חיצוני, ממילא מיט דעם ביידע זענען אויף די זעלבע לעוועל, לייגט מען ביידע אויף די זעלבע פלאץ. ענטפערט די גמרא, דילמה קען זיין דווקא, ער האט אנגעכאפט דווקא א חטאת פנימי, ווייל הכא משמע לן ער וויל אונז לאזן הערן אז אפילו למאן דאמר שיריים מעכבין, אפילו דער שותף וואס האלט אז גיסן די שיריים האלט צוריק די כפרה פון א חטאת פנימי, דאס איז דווקא אויב מ'האט גארנישט געגאסן פון דעם, אבער חסר היא נאכדעם וואס מ'האט שוין געלייגט אין מתנת סדום איין מעקפין דעמאלס גייט נישט צוריקהאלטן נאר וואס עמער גייט שפריצן די אויסגיסן די רעסט פון די בלוט צו די יסוד, און דאס זעה איך נאר פון די הלכה אז ס'רעדט זיך מ'האט שוין געשפריצט פון די תערובות למעלה, קומט אויס ס'פעלט שוין אביסל, און מיט דעם אלעם שטייט אז מ'קען נישט שפריצן למטה, און די עולה האט זיך יוצא געווען דערמיט ביקאוז דעטס איז אפישעל לאקעישאן, זעסט אז ווילאנג ס'איז נאך דא אביסל שיריים אפילו ס'פעלט, האסטו יוצא געווען ידי שפיכת שיריים פון די חת ס פנים. אמאל א רב ותוספוה האט רב ותוספוה געזאגט לרבינו, סאו רבי דוד שמואל האט געזאגט ער געדענקט נישט פונקטליך אבער ער מיינט אדער א רשי אדער א רשבם, איך געדענק נישט געזאגט וועלכע מסכת ס'איז, ער געדענקט נישט פונקטליך מילא געדענק איך נישט פונקטליך, על כל פנים אז ער האט געהייסן רב ותוספוה איז פון די שפעטערדיגע רביס נישט די רעגולער רבי, ער האט געהייסן אזוי ווייל ער איז געווען א בקי אין תוספתא. ער קענט אסאך בריית'עס פון תוספתא האט מען גערופן אין רוב תוס' פוה. סאו ס'איז ווי ר' אביגדור מיללער פלעגט לערנען האט געהאט א שיעור גמרא וואס ער האט געלערנט מיט ביגינערס, ביגינער לעוועל גמרות. מענטשן וואס האבן קיינמאל נישט געלערנט קיין גמרות זיי זענען אויפגעוואקסן אין פאבליק סקול און אזוי ווייטער האט ער געהאט א שיעור פאר זיי גמרות זיי זאלן אויך קענען פארשטיין. איז איינער פון זיי איז געווען האט זיך געמוטשעט זייער שטארק מיט פרק המפקד ער איז איבערגעגאנגען איבערגעגאנגען איבערגעגאנגען ביז ער האט זיך פארהערט די פרק פון אויסערווענדיג. פון דעמאלס און ווייטער האט ר' אביגדור אים גערופן לאמיר זאגן דו גייסט יצחק יצחק המפקד. יעצט מאך א מפקד, סאו האסטו דא רובע תוספוה, ער איז געווען דער בקי אין תוספוה, האט מען אים גערופן מיט דעם נאמען, על כל פנים אמאל א רובע תוספוה לראווינא, הוא הקים נא אהי, און ס'האט מען שוין איינגעזעצט די ברייתא דארטן פון די גמרא, דף פ י עמוד ב', בריבו, אז ס'רעדט זיך אז רוב בלוט פון די תערובות פראם דיס מיקסטשער איז געווען עליונים וואס באלאנגען אן די אפער לעוועל, וקיוב למעלה שיעור תחתונים ועוד, אין אדער ווארדס, ס'האט מען געשמועסט נעכטן, ס'רעדט זיך אז די בלוט פון די עולה איז געווען לאמיר זאגן פארטי ניין פערסענט, די חטא'ס בלוט איז געווען פיפטי וואן פערסענט. נאו וויאזוי קענסטו זיין זיכער אז דו האסט געלייגט עטליסט עפעס פון די חטאת אן די אפער לעוועל, אז דו שפיצט פיפטי פערסענט לכל הפחות, אפילו עס זאגן אז די גאנצע פארטי ניין פון די עולה איז געווען דארטן, אבער האסט דאך געלייגט פיפטי פערסענט, האסט עטליסט וואן פערסענט פון די חטאת. אבער כדי צו לערנען די פשט איז זייער מעגליך אז די גאנצע דם העולה איז געווען דארטן אויבן, סאו דאס שטייט אין די ברייתא תחתונים עלי לוי, האסט געהאט, האסט יוצא געווען די תחתונים, איז קען מען נישט זאגן אז ס'איז די תחתונים עליות עס מיינט די עולה, ווייל אויב איך לייג די עולה אינגאנצן אויבן האט ער זיכער נישט יוצא געווען, נאר וואס דען ער האט יוצא געווען די שריים פון די חטאת, אבער לפי זה איז ווייטער נישטא קיין ראיה ווייל די די מקום זריקת עולה שפיכת שריים איז אויף די זעלבע פלאץ ווייל ער לייגט גארנישט אויף די מקום העולה ער לייגט אלץ אן די לאוער לעוועל, סא אויף וואס האט די גמרא זיך דא געמוטשעט צו זאגן ס'רעדט זיך אז ס'האט זיך אויסגעמישט חטאת חיצוני מיט שיעורי חטאת פנימי, קען מען נאך אלץ זאגן אז מען רעדט ס'האט זיך אויסגעמישט א חתס און א עולה, די זריקה איז געווען למטה, דאס איז סך הכל די שפיכת שיריים ליסוד, נישט אויף די פלאץ פון זריקת העולה בכלל. און האט ער געזאגט אז וכיוו ע ומלאי רוב דאס וואלער ווען נאר קומען אהין צו מיין געזעץ יענע ברייתא בריבו אז רוב בלוט איז געווען עליונים וכיוו ע למעלה שיעור תחתונים ועוד פלאס וואן פוינט און אויב אזוי אפילו אז מ'רעדט וועגן די תערובות פון חטאת און עולה וואס ער לייגט אויף וואס איבערגעבליבן נאכדעם איז זיכער שפיכות שרעי הדם פון די חטאת איז זיכער עפעס דא חטאת, ער לייגט עס גלייך אויפן יסוד, אויב אזוי פארוואס האט מען געדארפט זאגן אז ס'רעדט זיך פון תערובות פון חטאת קצוין און שרעי חטאת פון אימת ס'פעלט נישט אויס? ומלאי האט די גמרא גענטפערט הנה מילא דאס איז זייער גוט אז מ'האט איינגעזעצט די ברייתא אויף די אופן למאן דאמרי לויט די שיטה וואס האלט מהאי קרא און ס'האט מען געזאגט פון אויבן אז ס'רעדט זיך האט זיך אויסגעמישט איינס מיטן צווייטן לויט רבי אליעזר וואס האלט אין בילה די גמרא מוטשעט זיך צו פארענטפערן די ברייתא אויף אזא אופן צו פארענטפערן די שיטה פון רב אשי וואס האלט אז לויט רבי אליעזר איז אין בילה כדי מ'זאל נישט פרעגן אויף רב אשי פון די ברייתא האט מען געדארפט זאגן ס'רעדט זיך אז רוב בלוט איז געווען פון די עליונים און ער האט געלייגט דארטן כשיר התחתונים ועוד and a little bit more אבער, מסקנא, צום סוף איז מען געבליבן אז מ'רעדט נישט וועגן די עקשועל בלוט האט זיך אויסגעמישט איינס מיטן צווייטן, נאר וואס דען? די כוסות פליגער, ס'רעדט זיך אז ס'דא א כוס פון די בלוט א כוס פון די בלוט, אונז ווייסן נאר נישט וועלכע איז וועלכע. לויט די פשט רעדט די ברייתא מ'האט געלייגט פון ביידע כוסות למעלה און מ'האט זיך נישט איבערגעשמועסט און די ברייתא זאגט מ'זאל לייגן נאכאמאל פון ביידע פון אונטן און ממילא גייסטו יוצא זיין ביידע, סאו די ברייתא רעדט זיך ער האט געלייגט בליידע בלוטן אויף די וואנט פון די מזבח. לויט מען גייט איינזעצן די ברייתא מיט א תערובת פון א חטאת און עולה גייט לכאורה זיין פון דא א קשיא אויף די שיטה וואס האלט שיעורי הדם קען מען נישט לייגן אויף די קיר המזבח און אן דעט נאוט וועט מען זאגן לאמיר דאנקן שיעור די עמיצער פאר די מים אפצושטעלן די שיעור און מ'שוין גיין ווייטער.